Enti sɛ wanya ɔbaa na se no nam ma bere a na ɔno no wankɔdi kɔteɛ na ɔno no se ɔyɛ adwuma a, na se wayɛ adwuma na sɛ adwuma no kɔmpene bi ne ho a ba mfasoɔ ne ɛse ɛtɔ no a, mo se moagye me nkwaseafoɔ players Manchester ne ayi Man City no a mo sɔ yɛ ankwasiafoɔ mo gu hɔ a mo hwɛ no mo tua sika hwɛ ɛwɔ DSTV so no players no yɛtua sika totɔ totɔ mo adɛn na wɔn deɛ wɔn ne players no nkɔkoko ntɔkwa mo ho afiafi Ah, mo ho afia fi lazy people. Ahyiafoɔ mo guɔ na obi a mo agyimi nti mo akokoko school nyansa good for nothing mfasoɔ bi anim so obi ɔno no nkraman kyei na ɔtɔn despite ɔnkɔɔ school da ne di kuro nim twerɛ wahyiafoɔ mo atumi atena ase ama ɔno na mo di n'akyi na mo pa na twɛw ɛna mo yɛ no yɛsa yɛsa ɛnyɛ mo fɛre ɛnyɛ nkura hyehyɛm agyimifoɔ memetewa mɛkɔ akɔyɛ despite yɛsa yɛsa
Mema w'akwaaba ɛba Buyaka TV so. Boyaka TV na wo hwɛ yi, sɛ wei yɛ wo first time a bɔ mmɔden a subscribe, mia notification no so sɛdeɛ anytime biaa yɛde video bɛtom biaa wo nso nsa bɛka na wanya bi ahwɛ, wo hwɛ wie a comment fa ho kyerɛ w'adwen fa video no ho, abusua like na hyɛ share video no ma obiaa nso nya bi nhwɛ, medaase bebree abusua, Twene Jonas Ɛyɛ Nana Mama Brown ne UTV wɔn nsɛnsɛm no ɔde n'ano ato mu bi. Twini Jonas sɛ kyerɛ sɛ ne fans no wɔn reha no na wɔn refrɛfrɛ no na wɔn remɛsegye mɛsegye no sɛ adɛn na Nana Mama Brown ne UTV nsɛnsɛm no ɔnka bie. Ɔse afei deɛ watie, watie ne fans no Enti saa asɛm no ɔrebɛka bi. Ɔse, Nana Mama Brown ɔnyɛɛ bɔne biaa. Nana Mama Brown ɛnyɛ bɔne biaa sɛ wafiri UTV ɛyɛ dɛn ɛkɔ onua. Na ɔse even koraa no ɛyɛ Nana Mama Brown ɛna ɛma Ghanafoɔ yɛ dɛn ɛhwɛ UTV kɛse papapapapapa. Ɔse sɛ ɛnyɛ Nana Mama Brown a anka UTV Wɔn viewership no kɛ wɔ fam koraa efisɛ ɛnyɛ wɔn ti pɛn koraa ne TV three. Ɔse TV three baeɛ no na ɔno koraa ɔyɛ akwadaa keteketekete ɛna TV three yɛɛ dɛn baeɛ. Nti ɛnyɛ UTV ti pɛn koraa ne TV three ɛna ɔse abrabɔ wɔ hɔ yi yɛbɔ abrabɔ no yɛ dɛn ɛkɔ yɛn anim. Yɛfiri one ne akɔ two Enti obiara bɔɔ bra no a ɔbɔ sɛdeɛ ɔbɛyɛ dɛn, ɔbɛkɔ n'anim. Enti sɛ sika a na ɔgye wɔ UTV no, sɛ onua abɛma no kɛseɛ na sɛ ɔkɔ a ɔnyɛɛ bɔne biara no, ɔno deɛ, deɛ Nana Mama Brown ayɛ no, ɔntumi mfa ya no. Ɔfa ya no a, ɛnyɛ yie. Na ɔse wɔn a ɛreyɛ togboi togboi, wɔn rekasakasa bebrebe no, ɛyɛ UTV owner nti Ɛyɛ despite nti na wɔn ani abere dendeenden akyerɛ sɛ wɔrekasakasa fa Nana Mama Brown move no ho. Ɛyɛ kiss ass nti na wɔyɛ dɛn? Wɔyɛ saa. Kyerɛ sɛ wɔnenam despite na ase akyerɛ sɛ wɔpɛ kɔbɔkɔbɔ bi de ayɛ biribi nti na wɔayere wɔn ho a wɔyɛ dede sɛdeɛ despite bɛte sɛ oh. Kyerɛ sɛ wɔredefende United TV. Nkyira na wɔyɛ dɛn? Wɔyɛ saa na wɔn koraa no, sɛ nka ɛyɛ wɔn a na adwuma foforɔ yɛ dɛn? Ɛde sika kɛseɛ ɛbrɛ wɔn sɛ wɔn mmra a, wɔn koraa no wɔbɛyɛ dɛn? Wɔbɛyɛ saa move no. Na wɔse wɔnnyae deɛ wɔyɛ no. Na even ɛyɛ Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona a wɔtete kurom hanom no a wɔsapɔto sapɔto no, wɔn Ɔmo te sika kɛseɛ na ɛkɔ team foforɔ yɛ dɛn ɛkɔfa ɔmo players ɛba ɔmo team mu ma ɔmo bɛyɛ dɛn ɛbɛbɔ ma ɔmo nti ɔmo nyae dede no ne naa twom no na ɔno Twene Jonas deɛ ɔntumi nfaya Nana Mama Brown ɛwɔ move no a wayɛ dɛn wayɛ no nti abusua mommie ntie Twene Jonas Grace nkoaa mommie ntie no.
Obi mfa bi sɔ so na nnuru nti Nana Ama Brown nso ne UTV foɔ no. Ah, wɔn aka kyerɛ m sɛ na sɛ wompɛ sɛ wɔbɛka ho asɛm tie deɛ mekyerɛ m UTV ɛne onua ɛne TV tere mu ntie me yie. Nipa biara a ɔwɔ wiase biara ne nkaeɛ special bibini ɔ bibini nti sɛ buroni o bibini ɔyɛ boni ayɛ. Tie deɛ mekyerɛ wo no. Moayɛ bi ama Nana Amma Brown, ɔno nso ayɛ bi ama mo paa. Tie deɛ mekyerɛ mo no, mo, mo, mo this way ne mo nwanwan a motontɔn wɔ tie ɛhɔ yi, ɔno ara bɛtena hɔ a Ghanafoɔ bɛhwɛ no, nyɛ ɔno anka wa na ɛbɛhwɛ UTV. Mo program yi, nyɛ ɔno a obi a mɛhwɛ, nti ɔno na ɔmo, ɔmo bɛhwɛ na entertainment ne ade ade ɔka ho bi na mo TV station na generate revenue. Nti obi aboa ne yɔnko. Ɛna bibini nya gyimi no there's no way sɛ obi ɛbɛsom mo forever. Tie deɛ mekyerɛ wo no, obiara bɔ bra kɔ n'anim. Nti sɛ ɔwɔ UTV a UTV no ɛyɛ nkukoguo a ɛbaeɛ na ano yɛ o. TV3 foɔ no ɔma gyimi no nti na ayɛ sɛ mo mo mmu ɔmo no o. TV3 yɛkɔ school a ne yɛkɔ yɛwɔ a day ball kura yɛn nyinaa na TV3 wɔ wiase. Kwasiafoɔ mo tie deɛ meka no. Me me nso a me me sua ketekete na TV three bae. Ah, saa tɛm na ɛyɛ mmiɛnsa pɛ maturo TV ne TV three asa me nim TV bi a na ɛwɔ wiase. Nti UTV no ɛyɛ nkorankora TV. Nti nipa no so ɔkɔ n'anim a ɔwɔ progress a munya nkwasi ho ɔyɛ ano na mo a mo tete hɔ munya saa opportunity na mo nyinaa mo bɛsɔre akɔ. Bibini deɛ ɔno wagyimi a ɔno ɔnte asemase o wagyimi a ɛsɛ aboa. Ewiase obiara graduate from one step to the other. Ɛnti sɛ me mewɔ step one na me jump akɔ step two a ɛnyɛ sɛ woyɛ woyɛ jealous ɛnyɛ envy o ɛnyɛ enviness ɛnti mo nsua sɛ nyansa no mo a mo guo nyinaa mo yɛ de despite mo di despite akyi kɔm na de mo ntina mo duo a mo gyimi o me despite no me me pɛ kura me pa me ba bɛ abɛtɔ ne companies no nyinaa na wasan employ no na ɔdaa no ma me Mepaa mɛba abɛtɔ mɛba abɛma ne sika a ɔwɔ wiase nyinaa ɔyɛ den ɔnhu bi da no wawu afiri wiase ne ma bɛtɔ ne companies ne ma employ na ɔda ano. Wode ɛmɛ se mɛma de ayi ayi Mezbel ahete because eh, ɔno nko ara ne nipa a wa oh John ha eh, Edwin Jesse ɔse I'm the king yes esi adeɛ mate aseɛ Edwin Jesse atwa instant ten thousand stars thank you I appreciate you man.

Enti mo a mo ani bere Nana Mmabran no, munya kyimi nkurasefoɔ, mo apantan sɛ kwakuo, mo mo tete hɔ no, munya mo ani na bere abaayaa no. Am Nana Mmabran ɔnkɔɔ sukuu da o. Ɔnkɔɔ sukuu da nti illiterate a watrae aa trae ɔsan yɛ ɔbaa o watrae of course nko along the way no nkurɔfoɔ adidididi naa ne adeade but it's, a, it's part of the progress. watra yi ara nkakrakrakrakra a waduru n'anim no, ɛwɔ sɛ mokura no, mompuhyi no, momotivate no na ama girl child girl child kwasiafoɔ mo nenam wɔn afiafi mo anyenyem nkurɔfoɔ mmaa mo awo mmaayaa nkurɔfoɔ bɛdi wɔn na wɔn adwane na wɔn tete dwa mu tɔn gyee n'ani ntosi kraman nti deɛ deɛ wotwa no ɛno a na awuguo nti girl child ɛwɔ sɛ mo encourage abaayaa no na mo gya gyimi no Mo ho afi afi na mote hɔ na abaayaa no wɔyɛ ungrateful wɔyɛ ungrateful kwasea kwame despite no koraa onyame ɔbɛfrɛ me ama maba abɛtɔ ne company no abɛyɛ ma koraa kwasea ɔno ɔte hɔ no ɔpɛ ɔno nso pɛ sɛ ɔkɔ n'anim o everybody want to progress in life nti wotu bata na kuro no ɛnyɛ a Yɛsan kɔ baabi foforɔ. Mebɛduru Amerika yi na ɛnyɛ anka mesi Ghana dadaada anaa makɔ baabi foforɔ mebɛduru ha na mu sɛ saa Ghana na ɛwɔ sɛ yɛse sɛ obi afiri kuro no yɛpɛ Manchester mu na wowu wɔ Ghana na sɛ wowu a wowu a masa wabɔ ka owi ase o bɔ mmɔden na fa nsuo so bra amerika obi ka kyerɛ sɛ aburokyerɛ adeɛ ho wohu na mɛnkasa no wɔyɛ nipa bɔne ni ɔmpɛ wo yie. Wiase nyinaa kuro biara ne wiase a emu yɛ best. Nsuo tɔ gu fam na ayera oh my god. Nsuo no tɔ gu fam na isn't this beautiful? God damn heaven na mu nie. The city that never sleeps. Glass nkoa TV a wanyina amalam bi ani sisɔre kɔyɛ adwuma na da ne sikani. Enti mesrɛ mo Nana Mma Brown no deɛ ɔyɛeɛ no mentumi mfa ya no because sɛ UTV ma no fifty million na ɛyi TV three four sɛ ɔmo bɛma no hundred million ahyia mpanyini wɔn na ɛwoɔ so gu n'anum a ɔsi ɔbɛkata n'ano anaa wɔn na ɔyɛ hwehwemadeɛ a ɔntafere ne nsa wɔn na de ne nsa bɛyi ɛwoɔ na ɔde ne nsa akɔhyɛ bɛ ayi ɛnɔteɛm daabi ɔde bɛfa ne kɛtɛrɛma ho masa I'm sorry it is what it is ɔman na hiti nti whichever way a ɛbɛboa wɔ abrabom na abɛkɔ Mika wasɛne 50 stars I see you thank you I appreciate you 50 ne deɛ ayɛ nkora wɔ m'ani so cause baako fo twɛ 10,000 stars god damn hey yee John Helsen ne adwene yɛsi deɛ medɔ nyame ma mu ngu da o montena wɔ map so a ɛnkɔsi wiase awieɛ o because mo na motumi hiti wɔn ma po no masa obi a mepɛ n'asɛm paa ɛyɛ me john helson ɛne me edrin gyasi ɛne m'akui afurani duku ɛne me me reta nyaaba nkwaseafoɔ bi a wɔn sɛ reta nyaaba yɛ me yere of course menya na medi wɔn na wɔn na nya ɛyi ɛyi bicycle nfa soɔ ne firi menya na medi no sɛ ɛneɛ ɔda ɔbɛsra me wɔ new york no ɔno ara si wɔ abie mu ato ase medi ɛyi ɛneɛ ah. of course bibia na mary gan bia minister mesbel kura akyerɛ ahomɛ ba bɛka atwi insurance girl no anyɛ hwee ɔyɛ ɔbaa meyɛ bɛrima yɛde si ani a yɛde asi ani akofo ado kura wawu awie kuro di kodi sɛ waburoni na me ama aberanteɛ me mogya gyinagyina me ho so gyɛ sɛ me mani biri sika nti na me no mani biri sika se mmaa o me menyɛ bibini ama bɛgyi me ma bɛhu nyansa ewiase sɛ a wɔ wiase ɛso wɔ ani biri adwuma first

me ne kompe na ɛde saa sika no bɛba is a joke tie deɛ mekyerɛ no nti adeɛ a ne nya yɛ yize wɔ abrabom no you don't focus on that nyɛ sɛ a wobɛfeeli ɛna ama bibini berɛ owi ase wagyimi ɛ sɛ kraman amerika koraa saa wɔyɛ brɛbrɛ to nnwom na ɔda ne sika ni a ɔde ne sika no nyinaa bɛdidi nkurɔfoɔ ma no anyem ɔmo aha nso nyɛ ghana na wadwane akɔ baabi anaa ɔkɔtua sika ama policefoɔ na ayɛ foolish case a buroni nye bribe nti mmara no bɛsɛ ɔmu nti sɛ 50 million dollars na wonya na ɛma nta na mmara no egye sika no ma mmaayɛ no so agye mi ayɛ sɛ kraman ɛmaa no nso wɔn mpɛ bere o wɔn ne kotwi meka so ahu ɔbɔ ɔpɛ brɛ da nantwie hmm ahu ɔbɔ ɔpɛ brɛ da ahyia agye sɛ buroni ba o na ɛpɛ brɛ ɔno wɔn ntrɛni ne sɛ bɛrima na ɛbɛhwɛ no bibini ba no ɔno wɔn mpɛ brɛ o ɔno yɛaka kyɛn sɛ anɔpa tu anwummerɛ bɛrima na ɛbɛba abɛhwɛ wɔ akosia bɛrima na ɛbɛba abɛhwɛ wɔ akosia nti ɛda ne tirim for life Ɛyɛ mind game, ɔma ɔma brɛ n'adwene no ase, nti ɔma brɛ ability of ɔbaa sɛ ɔbɛyɛ biribi. Nti ayɛ sɛ ɔbaa no wanya kwati ani a ayɛ sɛ abrabɔ abiti no. Nti ɔno ɔte hɔ nyinaa bɛrima mɛsee ne pɛ a na n'ani bere ne nua no a obi abɛware no no o. N'ani bere no gidigidi, onya no koro a ɔbɛwɔ ne sekan aku no because ayɛ ne sɛ abrabɔ abiti no. But buroni no atreni ne ba nyansa mu nko ara nti buroni biara ni hɔ a ɔno no ɔdwene kɔteɛ ho anaa ɔdwene bɛrima ho ɔdwene adwuma nko ara ho saa na aborɔfo no yɛtireni ɔmo tireni ɔmo nyansa nko ara na nti na woba amerika mimi sɛ menya aborɔfo ma di ɔmo firi no mekɔfa bibini sɛsi a ɔbɛka sɛ mentɔ iphone 14 ma no menya ne bibini kasa yɛ a ɔkyena adeɛ kye a oo ɛna fon yɛ aba yɛ ɔntɔ bi ma me tie deɛ mekyerɛ no baa mɛtumi ne aborɔfo akasa ɔmo bɛba fie a meakyele yɛbɛyɛ biribi obi a misa me kobo da mɛyɛ biribia okobo kobo kobo meba amerika madi aborɔfo ɛma firi saa obia misi a mewɔ nsiri da da mehyia buroni bibini ba bi wɔ ha ɛna mesi o maame wɔn m'ani gye ho na agorɔ kura na mene ne di o saa na ɔno nso pɛ m'asɛm ɔsi o me mehwɛ o glass nkwa mefili o ɔyɛ ghana ni Wohyia me a, woma me sika na meyi five hundred dollars ma no. Adeɛ kye no wɔsɛ hyia me woma me sika na mmaa no hundred dollars. Adeɛ kye no wɔsɛ hyia me ɛna woma ɛna woma me sika deɛ anɛ ɛsɛ woma me ka woma me deɛ mu oduro ɛna me sɛ sista wɔn. Mehyɛ ɛda mmaa wo toa so ana mehwɛ sɛ next time abɛba no womɛbisa sika bio. Nti wo no da bi agye sɛ obi sɛ sika. Nti sika nti na woba me hɔ ana ɔsi dabi dabi ɔpɛ m'asɛm gyɛ sɛ ayɛ a Ɛɛm ɛɛm wo deɛ memma ne sika nna a nyɛ hwee nyɛ hwee nyɛ hwee da woforɔ ɔbaa na mabɔ ahyɛ no na mese wei ala wei yɛ ne pia ka so ɔho nti ɔmo no training ne nyinaa sɛe nti sɛ woanya ɔbaa na sɛ no na ama bra na ɔno no nkɔdi kɔteɛ na ɔno no sɛ ɔyɛ adwuma a na sɛ wayɛ adwuma na sɛ adwuma no company bi ne ho a bamfasoɔ ne yɛse yɛtɔ no a mosoma gyimi nkwaseafoɔ players Manchester ne ɛyi Man City no a mosɔ yɛ ankwaseafoɔ mogu hɔ a mohwɛ no motua sika hwɛ wɔ DSTV so no players no yɛtua sika totɔtotɔ mo adɛn na wɔn deɛ wɔn ne players no nkɔkoko ntɔkwa mo ho afiafi ah mo ho afiafi lazy people ahyiafoɔ mo gu hɔ na obi a magyimi nti moakokɔkɔ school nyansa good for nothing mfasoɔ bi anim so obi ɔno no nkraman kyei na ɔtɔn despite ɔnkɔɔ school da ne di kuro nim twerɛ kwaseafoɔ moatumi atena ase ama ɔno na modi n'akyi na mopa n'akyɛw ɛna moyɛ no yɛsa yɛsa ɛnyɛ mo fɛre ɛnyɛ nkurasehyɛm agyimefoɔ memete hɔ mɛkɔ akɔyɛ despite yɛsa yɛsa gyimi mabɛpie heaven no mawie no mede despite yɛdeɛ baade ne ba ne gyimi a mɛhoro no ha abɛku santana kwaseɛ mpa nyini wowa graduate ɛna ɔdi despite ba akyi na ɔfrɛ no yes boss na lawyer wone twa asere dwene ne gya gyimi no, obi wɔ sika kyɛn wo a, ɛnkyerɛ sɛ tɔn w'animuonyam ma no. Kwaseɛmpa nyini. Wo so you can equally become rich. Ɛyɛ bibi ne nkoa na gyimi mental slavery da biara na wɔn deɛ ɔntumi nyɛ yie da. Hyiafoɔ mo yɛ adwuma no anom ayɛ fast. Wohu abranteɛ a ne ti a ne ti apae mmiɛnsa yi, ne ti pase sɛ bɔɔfire yɛ fɛnsa yi, Borareo sɛ hwan yi. Na ɔyɛ presenter ɔte sɛ mo a nkwaseafoɔ ɛwɔ TV three. Wɔ TV three no ohun sɛ na ɛsɛ me take advantage na san mɛbɔ akokora daakye. Ɛna ɔde ne ho kɔhyehyɛ asikafoɔ no bi na wadaadaa wɔn na wɔn abue GH one ama no. Wɔn abue GH one ama no, esi a na ɔte hɔ no ɔhyɛ asuom o. Mo bɛtena hɔ abɔ nkokora nkwaseafoɔ mo firi kasa wɔ OK FM ne ade ade na ɛnyɛ nnɛ o. Mo nkɔ sahwi kan kɔ kɔ kɔ kɔ kɔ sahwi kɔ kɔ kɔ kɔ sahwi di aboɔ. Ɛhɔ kɔgye asaase wokɔgye dan a ayi wobɛtua ten series bɔsome kwasea mpanyini. Abusua ɛne akyi no Jonas no afae a egu hɔnom no, ɔse monhwɛ Boulaware na momfa mo ho ntoto no, monhwɛ n'anamɔn na montutu bi, na ɔno na ɔyɛ adwuma wɔ baabi ana ɔne nkorɔfoɔ kɔyɛɛ dɛn? kɔyɛɛ negotiations ɛkɔ kasaeɛ a seesei ɔno adwuma a ɔyɛ koraa no ɔwɔ shares ɛyɛ dɛn? ɛwɔ mu. Nti abusua ɛno na Twene Jonas waka no sɛ ɔntumi mfaya Nana Mama Brown, wow! Ahanom yɛ Korea ka TV me se yɛtɔ fam a yɛde bɛbrɛ wo nti bɔ mmɔden a ne subscribe meda ase bebree.